Helo, Steddfod yr Urdd, Dinbych. Siwmai. Croeso i fersiwn eisteddfodol o podlediad Cews, podlediad Round a Round, uh, a.k.a. podlediad soap opera gorau yr iaith Gymraeg. Yn Ffain. ôl- Ie, ffain. Whoop, whoop. Un clap.
Uh, Siwr i Lwri.
Iawn, diolch Deltyn iawn, mae'n neis bod yma, yndi? Yndi, mae fe. Neis bod Ie. ar, uh, ar faes. Heb bod ar faes steddfod ers rhai blynyddoedd yn amlwg. Na, na, mae'n neis cael gweld pobl. Yndi?
Yndi, ond mae bach yn scary neu hyn yn fyw hefyd, sa unrhyw beth yn gallu digwydd. Ai, usually ni'n neud uh, dros, uh, well, dros Zoom, really, na fe? Yndan, so da ni'n gallu torri allan rhegi os oes angen. Ai, ond dim rhegi a fi. Na, na, gobeithio. Dwi'n siarad dros da ni, gwn i weld, os ti'n gwesteion ni'n mynd i fod yn rhegi, yeah. gobeithio ddim. Da ni wedi rhybuddio nhw. Uh, so mae da ni cwpl o westeion um, sy'n mynd i gael chat o fyny heddi. Uh, Mae'r cynta yn... Uh, Wel, mae'n gymaru bach da, ynddo e? Yndi, yndi. Ar y pam... Cael y stories rili da, do. Yndi, do, gen i clip bach o'n yma. Mae Olo, mae fus yn bob man rwsyd dydy. Mae, um, mae uncle o, Philip, yn rhedeg y siop. Wedyn mae o'n gweithio yn yr iard. Mae o'n gysylltiedig efo'r ysgol wedyn hyrru bod o'n byw efo Vince a Matthew. Felly, beth sydd am chwarae cymeriad i olo, ydy ti'n cael golygfeydd mewn llefydd hollol wahanol, allan hytrach na bod chdi Jyst mewn un lle o hyd a mynd mynd o'n neis. Dwi wedi cael cwpl o slaps ar y rhaglen. Ac hefyd, disgyn mewn i'r fennau efo'r crash speedboats na ges i. Dwi'n cofio nath Hugh Garmon, sef cymeriad John, nath o'n hara fi drosodd efo car. Lle fi o? Be mae hwn yn fel? Dwi'n yna dan yn y tŷ, dwi'n mwg o'n sbytsydd ag hynny, efo lot o fwg a bethau. Dwi'n ti'n mynd, ti'n meddwl bod chdi'n dod i gwaith, dda? ti yn teimlo fatha bod o fatha hobi. Wedyn os o's unrhyw un digon ffodus i gael hynna yn mynd i gwaith, wel, ma' hwnna'n ofnadwy o lwcus, a dwi yn, so. A, lyfli. Rhowch groeso mawr i Tudur Evans, a.k.a Iolo. Hey!
Helo, Tudurs! Ti'n iawn? Helo, sut wyt ti?
Nath- na- Dy'r clip yna ddim yn gweithio'n dda iawn fel audio file na. Ti'n Ie. ti kind of eisiau gweld yr holl bethau yna ti'n siarad amdanyn nhw, achos Ti 'di, ia, ti 'di cael storis eitha eventful, do, a... Wel, actually 'de, 'sech chdi gallu dechrau trwy sôn chydig am sut sut nes di i gyrraedd y gyfres. Ti'n cofio be nath dy gymeriad di? O ia, pan nes i yym gychwyn ar y rhaglen, yym, nes i ddod i mewn, o' 'na cymeriad o'r enw Llio a Kim. Ia. O ia.
Cofio nhw?
Ia. Oedden nhw'n byw yn y tŷ, athrawon, wedyn oedd... nes i gyrraedd a wedyn Diwan, nes i efo'r ddwy. A ti'n oedden nhw'n... Oedden nhw'n oedden nhw'n ffrindiau gorau, ond oedden nhw'n ffrindiau gorau yn diwedd wedyn. Ie. Yeah. So felly oedd o gyd gychwyn. Ie, yeah, ie. Yeah.
So ti wedi bod yn chydig bach o... Wel, neu mae Iolo wedi bod yn bach o womanizer do, really. Wedi... Wel, o'n cychwyn.
Oh, dim, dim gymaint yn ddiweddar.

Ie, a dyna hi'n blackmailio fo, pethau fel a wedyn. Um, yeah. Nath hynna gyd digwydd. Um, ia, a ni o ran y merchau, yeah. dwi'n meddwl. O, na bach o gystadleuaeth rhwng, rhwng fo a Matthew yn fwy diweddar, doedd? Efo Oedd. athrawes oh, yeah. lanw. Fian. Oedd.
Oedd. Fian, ie. So nath, nath yn byd oedd y fan yna, oedd o'n yeah. cyn iawn, doedd? Oedd o'n really cyn. Oedd o'n really cyn. Oedd o'n really cyn. Ond nath yn byd oedd ohono fo, bechod. Mega cyn. Bechod.
Ia. Yym, yy yn... as well as bod yn yy yn ladies man, ma' mae Iolo yn tipyn o action man. Wel, calamity, ti'n gwbod, yn hytrach na action. Phob dim yn mynd yn wrong efo fo weithiau yn enwedig fatha yr kayaks 'na efo Matthew oedd o fod i ddechrau ar ei ôl o ond wnaeth o... ie... wnaeth o chwalu goes ynddi, oedd o'n disgwyl i gael y clogwydd. Be ddigwyddodd fan'na de, wnaethon nhw fatha parcio'r kayak do... Wel, wnaeth Iolo jyst ecseittio do, gweld ryw ogof. Ie. A wedyn nath o redag i'r ogof a gadael y kayak. O, Ble oedd ie, hwnna? Just off gosh. y, off y fennau? Yym, lle nath ni ffilmio fo? Ie. Ie. Yw e'n lle go iawn, fel yr ynys bach na? Nadi. O, na. O.
Na, na, oedd um, oedd, oh, it was great ffilmio ar rhywbeth fel 'na, pan ti'n cael, um, mynd yna, oedd hwnna braf, a ti'n cael mynd yna mynd allan o'r, or studio a bethau, yeah. wirioneddol yn mwynhau. A mae'n siŵr bod chdi'n hyn a lot, cos mae ol reis outdoorsy, dydy? Yndi, dyna sydd dda, am cael uh, chwarae cymeriad fi ar ond ar ond, dydy, bod chdi... Dwi'n teddu bod fi'n cael mynd i bo man. Ie. Yeah. Yeah. Fatha, yn ytrach na bod chdi just yn yr siop neu rhywbeth o yeah. hyd, ti'n cael bod yn yr iard, yn y copa, Yeah. Neu allan ar y fennau. Yeah. Fatha ni'n ffilmio uh, pethefnos yn ôl, o'n i'n cael dreifio rib, fatha speedboat. Oh, yeah. Oh. Class. So, so, so, Fel, chdi'n cael gyrfod hyn? O! Os di health and safety yn gwrando. Na, na, ond o'n i'n styrio, dyna oedd y boys yn gallu uh, dreifio fo, oedd o dan fi, yn mynd efo'r throttle. O, na, gwywn! No way! so fel oedd ni'n gwneud hwnna. Oedd y gres i gael gwneud pethau gwahanol fel la. Yeah. Mytrach bod chdi jyst yn yr un un lle bob tro. Ie, ie. Ffocus iawn fe hynny. Ia, a ma' 'c'os ma' chdi all- Mathew mynd allan i redag lot a beicio a ballu hefyd ynde? Ond ti ti'n berson outdoorsy go iawn? Yym, dim gymaint â Iolo na. O na. Mae o bach o dra- a mae o 'di teithio lot yn amlwg hefyd so mae o'n... Yndi yndi mae o'n t'mo' mae o'n licio math o chwaraeon dydw i ddim yn licio. Reit.
Ia ia ia.

Yym, ni 'di sôn bach am Matthew hefyd. Mae hwnna'n obviously yn fel gyfeillgarwch dda ag oedd, wel, cousins i chi ar y rhaglen, Ie, yndyfe? ie, cefndryd ydyn nhw, ie. Ie, ti'n joio'r, yy, ti'n joio gweithio efo Rob? Yndw, dwi yn, yndw, ti'n gwbod, fatha, pan nes i gychwyn a petha, oedd hi, wel, mae'n siŵr bod fi 'di neud rhan fwya o Ngol y Gweid i gyd efo fo, swn i'n deud, ers... Ie. ...ers dwi ar y rhaglen, so... Fo neu ryw hogan?
Ia, ia. A ffrio yn lle weithio am beth un, fod oedd y llio ar y beth felly, nath o athiolo slap iddo o'r un stage oedd y cynnu. O, ia. Achos oedd oedd wedi trio mynd efo i ar y beth felly. O, dwi'n gofio hwnna. Beth oedd iolo mynd, mynd allan efo i ar y pryd. Um, na, gret, fatha, dwi'n meddwl bod ni'n dod ymlaen y dda oedd i ar y, yeah. y rhaglen hefyd, so dwi'n meddwl bod hynna'n helpu pan ti'n gweithio fe rwy'n swn i'n dweud. Ie. Yeah. Dant. Oedd ddim, pwy oedd efo ni oedd yn sôn am Robin Ceiriog, da? Ai,

Bwy de?
Ia, ia, pwy, dwi'n gwybod. Neith o ffeindio rhywun yn y bar. Neu neith, allan neith o ffeindio rhywun o'r fatha nifer o jobsys sydd genna fo, achos mae'n licio i... Mae'n hogyn gweithgar iawn, dydy. Yndi, yndi, mae'n weithgar iawn, dim yn... Sawl job sydd genna fo? Wel, mae wedi cael sac o copa fan do. Ia, ia. Bari di stitio fo fyny fanna do. Ia, ia. Felly, jyst yn yr iard mae'r hyn o bryd. Ia, ia. Felly, mi oedd o, rhedeg copa hefyd oedd. Oedd. Ond, just yr iard, mae llawn amser yn yr iard o'n, felly...

O fe? Ie, ond o ran y gwaith, ie, lle arall mae wedi gweithio, dad? Um, Dwi'n cofio'n cychwyn, o'n i'n gweithio mewn um, canolfan ddringo yn cychwyn. O, Dew, ie, wrth gwrs. Dyna, oedden ni'n ffilmio lot o hwnnw'n um, yn Gynarfon, canolfan ddringo fanno, ac hefyd o'n i'n ffilmio lot mewn canolfan awyr agored, dwi'n gwybod be oedd o'n Llanberis. So o'n i'n ffilmio lot ar y oh, yeah. ffrin yn fanna, Llyn Padan yn fanna. Yeah. Um, so,

pethau yn digwydd de. Ie. Yeah. Fatha y crash cwch na. A ah, ie. Yeah. Siwna hwnna dy'r gosa na i byth deimlo fod fatha James Bond. Ie. Ie. Ie. Oedden ni'n ffilmio allan ar y fenna, oedd hi'n nos, ac yna, oedden ni'n mynd ar y speedboat, ac o'n un arall wrth ymyl,

Oedd.
Ond ti wedi bod, ti wedi cael dipyn o'r stori'n diweddar do, oeddech chdi'n sôn gyna bod chdi wedi cael sac gan Barry. Ie. Yeah. A mae hwnna wedi bod yn reit y flaenllaw yn dy, yn dy stori di, neu stori Iolo. Yndi, mae pethau'n dechrau cnesu. A dechrau tîmio fyny efo Rhys i... Na chdi, a mae hynna gyd i ddod ond y dim yn helpu. Dani a um, Rhys yeah. yn fyna. Um, Ia, yeah, mae'n ddiddorol fan, gweld sy'n yeah, digwydd. Ie, yeah, ti'n cael that sgelu gormod. Na, na, na'n dweud gormod. O, na, wedi gwitio, dwi'n meddwl sy'n digwydd. O, uh, un person, fi'n meddwl falle bydd, wel, ni'n gobeithio fydd yn rhan o'r stori, wrth i fe ddatblygu, yw, uh, uh, well, Plismones, mm. Glan Rafon, sef ein ail gwestiwn ni heddi. Mae clip bach i chi. Mae Sian yn lyflu. Mae hi'n gall, mae'n glen fo pawb, mae'n mae berson ffeind. Um, mae reit calm. Um, so byd llawer yn ei ffoen i hi ran yna. Achos dwi'n meddwl bod ti di, bod ti'n blismon lle, bod ti'n gallu edrych ar y bethau, mae'n rhoi bethau mewn boxes, so mae reit a mae mae yn glen efo pawb, dwi'n gwir. Mae Sian yn briod efo John Richard, sy'n uh, rhedeg y garage, efo ei fab Rhys. A dwi'n meddwl weithiau, ella bod Uh, Rhaid berthynas mor dda, da ni'n weithiau, da ni'n swnio fatha gwr o Greg o iawn. A mae hyn yn dechrau ni weithiau. Mae gweithio ar Round Around jyst yn lyflu. Dwi'n gwybod bod fydda, o oh, ie, yeah, okay, ta. Ond na, mae o'n gret, mae jyst yn, mae yna awrgylch lyflu yma. Mae pawb ffrindiau. Da ni gyd yma am yr un rheswm, ti'n fawr, i, i wneud Round Around yn briliant. So, ie, yeah, na, na, mae'n braf iawn.

Efo'i theulu bach. Yndi, o, yndi.
Efo John, John. lyflu, a'r plant i gyd. Dwi'n meddwl bod o'n uned bach lyflu. Yndi. A dau o'n nhw wedi symud i ffwrdd, rwan di Will a Erin wedi cael symud i ffwrdd, a mae'n neis bod perthynas neis gen Sian a um, Rhys hefyd, dwi'n meddwl. Maen nhw'n gallu yeah. siarad yn gwylio trafod pethau, ti'n bod, mae'n... Mae'n dweud,

be, lle mae gryfderau hi allan, sy'n bod yn gallu trafod efo pobl yn hytrach na dweud pobl be i wneud. Ia. Yeah. cyngor mwy na dweud. Ia. Ni wedi gweld yr un peth efo Caitlin hefyd, do? Do, mae, mae hynna'n berthynas bach lyflu, fe, mae Caitlin wedi bod trwy gymaint. Mm. A mae'r... Wel, mae Sian wedi bod trwy lot fyd o ran, nath i golli babi fe, so wedyn, mae o'n neis bod, um, bod ti'n wedi cael bod Kate yn dod i bywyd nhw, bod hi'n cael rhyw gyfle arall ar helpu yeah. rhywun, ti'n yeah. ond, ond dim yn ormodol, dim yn mygu nhw lle da. Na. Ond nes i drwy gyfnod, e, wel, oedd yn gyfnod anodd yn adwy pan nes i golli nel, doedd? Oes. Sef i ni, ti. Yn ddechrau, yn sydyn deg, yn ddechrau mawr. Yeah. Um, so, ti'n bod, mae hynna'n Mae gyd yn adeiladu cymeriad yn dydi? Ac yn, ac yn um, rhoi pwrpas i rywun hefyd, dwi'n meddwl, yn diwedd. Mae'n neis cael Caitlin dod Ia. ar y sîn mewn nobtai. Ia.
A ti wrth dy fodd efo nhw fatha teulu, dwyt? Ydw, fi yn. Ti'n obsessed, ie. Ie. Yn enwedig ers i Caitlin ymuno ar holl beth. Ond yeah. lot o dynnu coes sy'n neis. Mae'n ma neis gweld hmm. cymeriadau wedi tynnu coes i gilydd a um, mae John yn gallu bod reit serious weithiau. Ne. A mae'n meddwl bod o'n gwneud o beth iawn. Yeah. a wedyn mae'r genod sy'n cael laff bach. Mae'n neis, mae'n cute. Ie, er mae'n ffynnu di, achos ti'n meddwl bod Sian fel plismones, mae hi fasa'r un serious, ond mae John yn cymryd un mor o ddifri. yeah, a sefyll fawr mor o ddifri weithiau. Yeah. Mae hi fatha, o oh, John, come on, beth ti'n neud, callia. Wedyn sy'n neis, wrth gwrs, i chwarae dau gymeriad mewn ffordd. Ie. Ie. O'r ochr serious Ie. a, t'mo', yn yr he- yn yr heddlu a wedyn mae'n cael dod adra wedyn a jyst ymlacio a... Ie. ...jyst tynnu bod dim lot o... Ie. ...mae'n braf cael gwneud hynna.
Oedd e'n siwrne hir yn oedd i John a Shani actually fel eventually bod fel, wel i Symud mewn nhw'n fy gilydd yeah. popeth. Oedd e, e just, oedd y ddau nhw'n ansicr. I mean, sort of, Oh.
Ac yn hun fyd, de. Yeah. A, a just, a, oh, dar y nerves i lle bod o rhyw... Oedd o rhyw... Um, ffymblod oedd ar ryw yeah. oh, glown lle bod hitha mor serious, ond dim ond oedd yna, os ti'n protestio hynna, dim ond oedd yna, oedd i'n licio fo go iawn, oedd i'n reit anwyl, dwi'n meddwl. Um, Ie, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, oedd o achos bod dim blismones, bod efo'r gad yma, ta hefyd yn amlwg achos be oedd Matthew wedi gwneud hefyd. Wel, ie, ti'n bach o'r ddau, swn i fel. Ti'n mewn pentra, ti'n blisman, ti'n gorau cadw rhyw fath o ffrynt, dwi'n siŵr, dwyt. Mae'r dyn, ond rhyw fel ygfa lle oedden nhw'n meddwl i'n copa, dwi'n siŵr, John a Sian. Hynna'n big deal i Sian a cael ei gweld yn gwneud. Mae'n deffro dyn nhw wedyn, mae bach o gwilydd, mae'n siŵr. Mae'n mond yn naturiol, dydy, o ran

a bo' chdi'n mynd am ryw drinc bach, ma' rwbath yn yn dy boeni di, bo' chdi'n mynd efo ffrind am sgwrs bach a t'bo', ma'n braf. Ie.
Wyt ti'n rhedeg yn bywyd go iawn? Yndw! Da!
Neis!
Dwi'n cael deu hyn o'r diwedd ŵan. Ie. Pan ges i'r sgript gynta, es i feddwl, hei, ella fydd hyn yn yn cic yn dwi isio i ddechrau wneud rhywbeth a dechrau cadw'n heini. Ond yn gwirionedd, dwyt ti ddim yn rhedeg ar y teledu na, ti jyst yn gorfod rhedeg ryw dau, dri cam, fel yna. Ie. Ti'n gwybod, diolch yn llawer na. Mae'n rhoi chdi'n y leicra. Rhoi chdi'n y leicra, ti'n edrych yn gre. A fel arfer, dwi'n cael rhywbeth fluorescent sydd yn... Diolch! Ac yn really tin. O'n i'n meddwl bod nhw'n tywed dillad Ceri Lloyd ar un pwynt. o na, anyway. Just tin oedd nhw. A dwi ti'n mynd rhedeg gymaint o hynna. Wedyn dod am y sbardun i fi wneud. Ond erbyn oh. rwan, dwi'n licio mynd i'r rhedeg. No. Mm. Oh, very good. Da. Um, un o'r storylines uh, gorau ddiweddar fy Sian oedd, fi'n hof enw yn e awr, ond y boi creepy na. Be oedd enw e? Um, oh, Stalker!
Ie, yeah, Stalker.
Nes i anghofio hwnna. E, nath o gynnwys pasio yn dod. Do. Oedd o'n intense am gyfnod, doedd. Um, yeah, sure. Cos nath ni ffilmio hwnna fatha un, un pen un penod gyfa doedd, just ar hynna doedd. Yeah. Hynna ddifir, cos dyna mae'n digwydd fel arfer na di. Na, hwnna. Wel, doedd o'n jyst yn rhywbeth amazing, pan oedden nhw'n sôn gyntaf wrtho fi, o'n i'n meddwl, o ia, gret, gawn ni gael gor hwnna, de. Ond ti'n rhywbeth, dwi wedi bod difrifol ofnadwy hefyd, dweud gwir, dydy. A i wneud o'n iawn, dwi'n eisiau cymryd o'n joc chwaith yn amlwg, nag os. Ond oedd cael wneud o, a cael profiad o'n ei rhywbeth... Oedd o fatha bod ni'n gwneud rhywbeth tu allan i rownd a rownd, oedd o fatha rhywbeth, rhyw ffilm bach, ti'n meddwl, rhyw ffilm bach, oedd o'n ddifyr iawn, oedd. A gofyn i hwyl yn ei hyn o hyd, achos... tydi o ddim fel cymeriad, mae o'n fwy anwyl ofnadwy, ofnadwy. Wedi bod tro, oedden ni gorffan neud rhyw olygfa brawychus a ofnadwy, oedden ni'n mynd, sori, sori, sori, sori.
Pan oedd y storyline ar y teledu, o'n i'n byw fy, oedd housemate fi ar y pryd yn uh, di-Gymraeg, oedd wedi dechrau gwylio Round Round efo subtitles, Ie. A fi'n stopo gwylio fe nawr, ond nawr pan fi'n siarad am Rownd a Rownd ac fi'n ei podlediad, fi wastad yn gofyn, how's Sian? Achos oedd e'n gwylio ar ystod o'r cyfnod o stalker. Is she okay? Yeah. Do, nes, o, nes i fedru rhedeg i ffwrdd o i ganol y goedwig. Ie. Ar Ond, heidio... ond do, rhedag, nath o... Wel, chdi am tro cynta, ie?

hawdd anghofio weithiau, dydy, yr holl bethau sy'n digwydd, ond o ran cofio, twyd, yn colli Tom, nes eto Sian di colli yeah. Clinton, so, yeah. be bynnag ydi o, yn, yeah. yr, yn yr eiliad yna bod o'n rhywbeth, dwi'n dweud hyn, thach chdi wan, yeah. so, a hefyd, o ran gwybodaeth yr heddlu, bod o ddim yn mynd i ddod yn ôl, mae'n siŵr, ti'n yeah. ti gorau yeah. rhoi hynna drosodd a trio cofio'r pethau.

beth amdanoch chi, fel, cyn i chi ddod ar Rownd a Rownd e, oeddech chi'n gwylio Rownd a Rownd e, yn eich bywyd personol? Dwi'n cofio gwylio fel lot um, yn y blynyddoedd o cynnar. Ie. Yeah. Yeah. Byddwn ni'n tyfu fyny ar fatha. Dyma eisiau coleg wedyn, yn siŵr bod fi colli yeah. rhyw fath. Mae pawb yn yna. Dwi'n meddwl rhyw gap yn ymwneud meddwl i o dyda ta 2002, 3, tan ta

am rownd a rownd, ac am y, wel, propio rownd a rownd, a pethau sy'n ymddangos. So mae da ni rhestrau o bethau sy'n ymddangos ar hyd uh, y rhaglen. Nice, diolch Geron. Um, a mae lan i chi i ddyfalu pa un sydd sy ddryta. Uh, so, ar yr ochr dde, mae yeah. gennym ni cappuccino yn caffi scram. Yeah. Ac ar yr ochr chwith, mae gennym ni... Hanner o lemonade yn copa.

Ooh, oce. Mae'r mwyafrif yn deud cappuccino. Hang on, eh? Wei, nice!
Ah, da chi'n gywir!
Cappuccino oedd yr ateb cywir! Da iawn! Copa angen codi prisiau. Rhy rhad.
O, fi, ia, Philip, de, na fo, ni. Ie. So'r nesa, am y ochr dde, mae gennym ni Taxi Cares o Glanrafon i Fangor. O, Oce. Ww, neu... MOT yn garej Richard- Rickards? Richards. Richards. uh, MOT, yn y garej. Be, beth chi'n meddwl?
Dwi wedi cael MOT diwrnod o blaen, de. yeah. um, ond dim yn garej Richards, bydwch y deis neb. Um, Dwi'n meddwl MOT hefyd. Ie. Yeah.
Wedi glan rafon i fango ddim yn bell iawn o ddi. Na, dwi e ddim. Yeah, yeah. yeah.
um, yeah.
MOT, ie. Yeah. So, uh, cynulleidfa, llaw fyny, taxi. A llaw fyny MOT. Ie.
Ww, yr ateb cywir ydy. Ei. MOT. Ei, MOT. MOT, Da iawn, o, da mae- iawn.
mae'n fusnes drud, dydy. Gem drud. Un fach arall.
Iawn, nesaf ar y dde, torri gwallt yn salon Dani, Oce. neu... Yy, gwers caiacio yn siop yr iard.